Robin.
Joël.
Robin, nodeems du dech jo elo wochelaang mat deem Thema beschäftegt hues, op akademeschem Niveau, wie vun eis zwee huet déi gréisser Big Dick Energy? Also ech muss jo dozou soen, datt mir och scho viru mengen akademeschen Endeavours oft Leit gesot hunn, datt ech Big Dick Energy hätt, an datt ech awer net ëmmer esou ganz weess, wat ech mat deem Term soll ufänken.

Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episod 160. Joelle, wat war déi Fro? Big Dick Energy? Ja, dat ass jo awer elo d'Thema hei, oder? Ech hat gemengt, mir giffen elo esou schwanzvergläichméisseg hei starten an dëser Episod. Ma d'Kamera ass un, dann ka mir leeë lass. Nee, natierlech net. Dir hutt et vläit erroden, de Joël an ech schwätzen haut iwwer Penisser a méi genau Penisgréisst. An jo, Joël, wat ass da Big Dick Energy? Wou kënnt dat hier? Also wann s de mech frees ass Big Dick Energy dat dommste Konzept zanter eenzel agepaakte Kéisscheiwen. Sou wäit ech dat matkritt hunn ass dat hierkomm aus enger Äntwert op en Tweet wou eng bekannt Perséinlechkeet mat hirem Mann drop war an deem ass dann Big Dick Energy ënnerstallt ginn als hien huet Selbstvertrauen an hien ass en e coolen Typ. Sou hunn ech dat mol verstan, dat dat ëmmer sou benotzt gëtt, also virun allem mat sou Selbstvertrauen. An do ass dann och ëmmer d'Ënnerstellung, e grousse Penis hunn heescht, datt ee vill Sex huet an dofir huet ee vill Selbstvertrauen. Ob do elo esouvill drun ass, dat woen ech ze bezweifelen, éierlech gesot. Also ech kann do nëmmen aus der aktueller Fuerschung zitéieren, an obwuel ech der Recht ginn an deem Fall, datt Big Dick Energy dat dommsten Konzept zanter eenzel agepaakte Kéisscheiwen ass, gëtt et laut, bon ech mengen et ginn nëmmen, et gëtt nëmmen eng Handvoll Studien, well et souwisou nëmmen eng Handvoll Studien zum Thema Penisgréisst gëtt, oder déi sech méi kritesch mam Thema Penisgréisst auserneesetzen an net nëmmen d'Moossen, mee. Et ass nawell schonn eppes drun, datt Männer mat grousse Penissen oder déi méi grouss wéi average Penisser hunn, beziehungsweis Männer, déi dru déi gleewen, datt se e grousse Penis hunn, och insgesamt dozou tendéieren, méi zefridde mat hirem Kierper ze sinn, méi Selbstvertrauen ze hunn an och, jo, einfach méi glécklech ze sinn insgesamt. Zu Sexualpartner, inne gëtt et elo net esou vill Fuerschung, ausser enger Studie mat schwule Männer, an do gouf rausfonnt, datt onofhängeg vu groussem Penis oder klenge Penis, schwul Männer zimmlech vill Sex hunn. Mee jo, dat kann ech net ënnerschreiwen. Gläichzäiteg denken ech jo awer net, datt et net nëmmen doru läit, datt een e grousse Penis huet, datt een dann och einfach automatesch e méi grousst Selbstwäertgefill huet a méi Selbstvertrauen oder sech besser fillt a sengem Kierper. Well mir wunne jo net all an engem Vakuum. Mee dat ass natierlech och doru liéiert, wéi e grousse Penis wouergeholl gëtt. An ech mengen, do si mer scho rëm ganz gutt beim Thema Big Dick Energy, dass et einfach gewësse Saache ginn, déi mir mat engem grousse Penis associéieren a gewësse Saachen, déi mer mat engem klenge Penis associéieren. Joël, wat ass da Small Dick Energy? Also, dat Wuert oder dee Begrëff och kënnt aus engem Tweet, deen ech deemools esouguer gesinn, dat war den Andrew Tate, deen iergendwéi seng Autoen opgezielt huet vis-à-vis vum der Ëmweltaktivistin Greta Thunberg, a si huet dunn geäntwert mat iergendwéi smalldickenergy at getalive Punkt com, dohin soll hien seng Fotoe schécken vun sengen Autoen. An dat ass ee vun deene meescht gelikedsten Tweets geweecht jeemools. Dat heescht, dat hunn zimmlech vill Leit gesinn a witzeg fonnt a gutt fonnt. An ech fannen dat hingegen zimmlech problematesch. Also meeschtens ass et jo esou dat Leit wéinst iergendwelchen Saachen déi se net gutt maachen, charakterlech Schwächten, politesch Usiichten déi een net deelt oder halt eben deier Autoen déi se fueren, nogesot gëtt si hätten e klenge Penis. Also Nazis haben kleine Schwänze, dat mam Auto dat hu mer jo elo schonn e bëssen ausgefouert, et kompenséiert een iergendeppes Also ëmmer esou déi Rechnung, jo ween ee klenge Schwanz huet, dee muss iergendeppes kompenséieren, deen huet net genuch Sex an duerfir muss en mat engem groussen Auto fueren oder mat sengen Autoen uginn oder soss gëtt iergendwéi politesch riets oder mécht iergendwelch soss komesch Saachen, déi charakterlech einfach net an der Rei sinn. A menger Meenung no ass do sou eng duebel Ofsécherung dran. Also engersäits, ech si weder Nazi nach fueren ech SUV, also ass mäi Schwanz normal grouss. An anersäits, ech hunn een normal grousse Schwanz an duerfir kann ech jo net iergendwann an d'Midlife Crisis kommen a mer en décken Auto kafen oder Nazi ginn. Also quasi ech, mäin Normal grousse Schwanz ass e Beweis dofir, datt ech e gudde Mënsch sinn. Also ech mengen, datt dat an déi zwee Richtunge funktionéiert. Et gëtt, souwäit ech weess, zwar Studien, déi tatsächlech an déi Richtung ginn, datt vill Leit, déi sech een deieren Auto kafen, tatsächlech méi e klenge Penis hätten. Bei där Studie géif ech tatsächlech dann och gären Size-Shaming maachen, mee net wéinst de Penisser, mee fir hiren Enn, also hir D'Zuel vu Studienteilnehmer, déi wär nämlech, souwäit ech dat an Erënnerung hunn, net immens grouss an duerfir ass dat, mengen ech, och einfach net ganz aussagekräfteg gewiescht. Ech kann déi erëmsichen, wann Iech dat interesséiert, kann ech déi och an d'Shownotes maachen, mee ech mengen, se ass net esou aussagekräfteg. Jo, a gläichzäiteg, du hues elo dat mam Kompenséiere gesot, a muss ee jo dann kompenséiere fir eppes. A wat aus der Literatur och ganz kloer erausgeet, ass, datt wat mat engem Penis associéiert gëtt, an dann och mat senger Gréisst, ass Männlechkeet. Den Degré vun der Männlechkeet ass ganz, gëtt ganz oft ofhängeg gemaach vu vun der Gréisst vum Penis, déi Saach vu Stäerkt a Kraaft an och esou Saache wéi Fruchtbarkeet, Dominanz a Muecht sinn Attributer, déi ganz vill un de Penis ugehaange ginn, wat een och erëmfënnt, wann ee sech ukuckt, wéi Phallussen kulturell an an der Konscht duergestallt ginn. Dat heescht, déi Idee vum Kompenséiere kënnt jo dann och vun, oh, du kompenséiers. Dofir, dass deng Kierpermännlechkeet, wann een dat esou ka soen, deng kierperlech Männlechkeet ze kleng ass an du muss dat dann iergendwéi anescht ausdrécken. An ech menge grad bei Autoen zum Beispill, Autoe si jo och eppes, grad deier Autoe, Sportsautoen, si jo och eppes, wat zimmlech männlech an zimmlech maskulin konnotéiert ass. An ech mengen, do kënnt dann déi ganz Idee hier vum Kompenséieren. Ob déi Studie elo Recht huet, déi s du elo grad genannt hues, mat Männer, déi sech e deieren Auto kafen, hunn tendenziell e méi klenge Penis, dat weess ech net. Grad wann d'Unzuel vun hire Studienteilnehmer, inne kleng war, da wäert dat warscheinlech net esou aussagekräfteg sinn. An ech fannen et op der anerer Säit och interessant, wat s de gesot hues zu där dualer Funktioun vun deem vun der Approche vun der Small Dick Energy, och sou déi Ofsécherung, dass ee selwer e grouss genuche Penis huet. Wous du elo vun Geschicht an Kultur geschwat hues, mir fällt jo dann ëmmer sou dat Beispill vum ale Griechenland an, wou jo anscheinend de relativ klenge Penis sou en Zeeche wär fir dat een iergendwéi e gudde Charakter hätt an intelligent wier an den den groussen an erigéierte Penis gëtt et zwar och op sou villen Duerstellungen oder vu sou Statuen, mee dat ass mengen ech dann éischter sou sinn da sou Charakteren déi éischter net sou sympathesch solle sinn oder halt deenen iergendwelch Feeler zougeschriwwe ginn, also sou iergendwéi iergendwelch Waldgeister déi do komplett bockeg ronderëmlafen an net nodenken a sou weider. Ech fannen dat ganz interessant, dass de dat grad ubrengs, well ech hunn doriwwer nämlech och gelies an ech fanne souguer do huet de Penis nach ëmmer déi selwecht Funktioun an déi selwecht Symbolik an deem Sënn, dass et fir Männlechkeet, fir sexuell, jo am Englesche gi wéi soe prowess, also fir esou sexuell Muecht a sexuell. Performance steet a fir sexuell Loscht a Sexualitéit einfach an Dominatioun. An just, dass halt de Wäertesystem deemools anescht war. Also an deem Sënn, dass am ale Griichenland de klenge Penis appréciéiert war, well ee sot, Ëh, mir fanne Bockegkeet am Fong net esou desirabel. a mir fannen et besser, wann déi ganz Energie an d'Gehir geet, fir den Exercice vun der Ratio, vun Denken, vum Wëssen, vun der Wëssenskreatioun, a mir fannen alles, wat esou Sex a Sexualitéit ass, fanne mer éischter esou eh. An ech fannen dat mega interessant, well et nämlech och mega an esou. racial stereotypes eraspillt. Also dat huet natierlech dann och eng racial Ebene, grad wann ee kuckt, wéi duerch d'Geschicht hin schwaarz Mënsche, grad schwaarz Männer, porträiert gi sinn als immens sexuell, als bal bestial sexuell, wat natierlech ultra rassistesch Stereotypper sinn, déi och mega entmënschlechend sinn. Mee dass dat och un deem Stereotyp drunhänkt, dass schwaarz Männer méi grouss Penisser hunn, an dass doduerch d'Energie vun hirem Kierper méi an de Penis geet wéi an d'Gehir. Dat ass am Fong dee ganzen, déi ganz Idee dohannert. Deene gëtt da quasi ënnerstallt, datt se en ze grousse Penis hunn. Genau, an datt dat halt dorop, datt dat am Fong representiv dovun ass, datt se méi triebgesteiert sinn an datt net esou vill Blutt fir d'Gehir do ass. Wat natierlech, ech kann net midd ginn dat ze betounen, ultra rassistesch ass a a kenger Hinsicht iergendenger Wouregkeet entsprécht. Mee dat sinn halt esou déi Stereotypper, déi doru liéiert sinn. Dat heescht, och nach bis haut a munche Kontexter ka grad e schwaarze grousse Penis als mega bedrohlech wouer geholl ginn an anerersäits fille sech vill schwaarz Männer, doriwwer gëtt et och net vill Fuerschung, awer e bëssi, fille sech vill schwaarz Männer och oft an enger Tensioun tëschent deenen Stereotypper an deem Sënn, dass se engersäits liicht dovu profitéieren, fir als Big Dick Energy, also mat Big Dick Energy wouergeholl ze ginn, mee anerersäits, dass dat halt awer och mega schäiss ass, fir wéinst rassistesche Stereotypper do reproduzéiert ze ginn a fir ze fir wouergeholl ze ginn als déi mega sexuell Wiesen an als, jo, och. dofir ultra sexualiséiert a fetischiséiert ze ginn, wat natierlech och u rassistesche Stereotypper läit. An jo, ech fannen dat awer dann och ganz interessant, wéi, wa mer vu big dick energy schwätzen, grad an eiser, jo, dominant wäisser Gesellschaft, dass mer am Fong vu wäisser big dick energy schwätzen, déi mer appreciéieren. An dass dat awer och dann an anere Kontexter, zum Beispill wann et ëm schwaarz Männer geet, eng ganz aner Konnotatioun kann hunn, déi wéinst rassistesche Gedanken a Stereotypper dann och kann an dat Negatiivt ëmgedréint ginn oder halt ganz aner Konsequenzen hunn. Jo, de Géigendeel dovunner ass jo dann quasi déi Ofwäertung géigeniwwer asiatesche Männer, deenen ënnerstallt gëtt, si hätten e klenge Penis a souwisou oft als Ze feminin oder net männlech genuch duergestallt ginn. Ech fand mega interessant dass de dat lo mat der Femininitéit genannt hues. Ech hu virdru schon erwähnt dass et get eng ganz grouss Studie mat schwule Männer déi dann och engke widerholl gouf an also déi gouf an den USA geféiert duerchgefouert an déi gouf och engke widerholl an Osteuropa an déi huet am Fong rausfonnt dass Schwul Männer mat klenge Penisser eng vill méi héich Tendenz hu fir Bottoms ze sinn, also am Fong Analsex ze kréien. Dat heescht, jo, de Penis ze empfänke kéint ee soen. An dass schwul Männer mat grousse Penisser eng vill méi héich Tendenz hu fir ze toppen, dat heescht fir am Fong, jo, den Analsex ze ginn, uewen ze sinn, de penetréierenden Deel ze sinn.

Schwäiz baséiert sech dorop, datt et net nëmmen een Typ vu Maskulinitéit gëtt, mee datt et vill Maskulinitéite ginn an datt d'hegemonesch Maskulinitéit halt déi d'Ideal ass an halt déi Maskulinitéit ass, déi deenen anere virgëtt, wat den Ideal ze sinn huet. An deem Modell gëtt et d'subordinate Maskulinitéit, dat heescht déi, déi am Fong ënnerworf gëtt. Dat heescht, dat sinn all déi Männer, dat sinn all déi Maskulinitéiten, déi net dem Ideal entspriechen an och vum hegemoneschen Ideal ënnerdréckt ginn. An hegemonesch Maskulinitéit, firwat ech elo domat iwwerhaapt agaang, definéiert sech mega vill iwwer Ofleenung vu Femininitéit. Den Andrew Tate ass e mega gutt Beispill fir hegemonesch Maskulinitéit, kierperlech, mee och wéi hie sech verhält. Hien ass dee grousse, staarken Alpha, kéint ee bal soen, wann een dat elo méi op modern Internetsterminologie wëll iwwerdroen. Hien ass dee staarken Alpha, hie behëlt sech och esou. Hien ass deen, dee mega vill Sex huet, respektlos, dominant, hie mécht, wat e wëll, staarke Wëllen, etc. Etc. Etc. An dat Ganzt definéiert sech halt mega iwwer eng Ofleenung vu Femininitéit. um, an iwwer ja bal eng Angscht viru Femininitéit. An dat ass mega interessant an do fale mer elo wéi gesot zwou Studien an, halt déi zu de schwule Männer, datt schwul Männer mat klenge Penisser halt tendenziell vill méi oft de Bodem sinn, well halt wéinst hire klenge Penisser associéiert gëtt, datt se net kënnen de Part spille vun der Penetratioun, vun der Dominanz, vun deem aktive Part an datt se halt d'submissiv, also déi submissiv Roll iwwerhuelen, déi passiv Roll, déi halt och ganz vill mat Femininitéit gläichgesat gëtt. A gläichzäiteg a menger eegener Recherche, déi ech grad fir meng Bacheloraarbecht maachen, hunn ech och mat enger Persoun geschwat. Also déi Persoun ass mega feminin. Si ass assigned male at birth an huet och e Penis an ass awer ëmmer mega feminin gewiescht an ass och net-binär an ass och Et war dat realiséiert huet, a senger Jugend ganz oft als ganz feminin wouergeholl gi vun anere Männer, an wat do ëmmer direkt wat d'Sar wierklech gesot huet, wat fir d'Sar wierklech sou e rise Moment war, ass ëmmer dass gesot gouf, oh du bass sou feminin, du hues bestëmmt e mega klenge Penis. An ech fannen dat ganz interessant wéi dat sou uneen liéiert ass, déi

Ech fannen dat alles immens spannend, was de gesot hues. Ech hu mech an dësem Podcast jo schonn eng Kéier als Mënsch mat engem relativ klenge Penis ge, ech wëll bal soen geoutet, mee dat ass am Fong net esou, wéi ech et wëll gesinn. Mee jo, also mäin Penis ass och net immens grouss. An ech fannen all déi Saachen, déi s de elo gesot hues, ganz spannend. Ech mengen, datt ech éischter seelen als wierklech feminin wouergeholl gi sinn. oder ginn, wat sécher zum Deel dorun läit, datt ech och zimmlech behoort sinn. Haut ass dann déi Episod, wou mer iwwer all meng Kierperonsécherheete schwätzen. Dat e Stéck sinn, dat wësst der jo och schonn, dat kënne mer och nach mat eranhuelen. Mee fir zeréck op d'Thema ze kommen, also ech si jo heiansdo op esou schwulen Dating-Apps ënnerwee A mir wär dat, wat s du elo gesot hues, nämlech dat Männer mat klenge Penisser éischter submissiv sinn, net esou opgefall. Also ech gleewen dat natierlech, dat dat bei der Fuerschung erauskomm ass. An ech froe mech, ob et do erëm vläicht esou een Disconnect gëtt zwëschen, wat d'Leit sech wënschen, dat ass jo dat, wat dann an den Dating-Apps erauskënnt, an dat, wat d'Leit da maachen. Well dat muss jo net ëmmer iwwertenee stëmmen. Sou. Fand ech op jiddwer Fall eng interessant Fro, an ech hunn, mengen ech, op deenen Apps och schonn relativ vill Leit gesinn, déi vu sech selwer soen, dat se e grousse Penis hunn an awer wëlle Bottoms sinn. Also dat, jo, dat ass natierlech einfach meng Betrëchtung, dat huet elo keen statistesche Wäert an kann och sinn, dat ech mech do einfach verkuckt hunn oder net, net esou wierklech den Iwwerbléck iwwer dat hunn, wat, wat d'Leit alleguerten schreiwen, well natierlech kucken ech elo Och wann ech einfach generell interesséiert sinn, net all Profil un.
Also dat war natierlech och eng Studie déi mat Tendenze geschafft huet. Also net all schwule Mann mat engem grousse Penis ass en Top an net all schwule Mann mat engem klenge Penis ass e Bottom. Mee tendenziell gouf et eng statistesch wierklech signifikant grouss Tendenz. An ech fannen dat och am Fong méi interessant wat dat ausseet an manner interessant firwat. Also manner interessant wat dat fir schwul Männer bedeit an deem Sënn, dass you know däi Penis definéiert net wéi s de Sex hues oder ne. Mhm, mhm, mhm. Ech fannen et awer am Fong méi interessant wat dat ausseet iwwer Femininitéit an esou deen dee passive Rôle an deen aktive Rôle an wéi dat mat Penisgréisst kann associéiert ginn. Jo, an och einfach deen, was du elo esou subhegemonal Männlechkeet genannt hues, also all déi Leit, déi net halt deem Ideal entspriechen, wou ech géif soen, dat sinn der wahrscheinlech ganz, ganz wéineg, déi dat wierklech maachen, a wéi ëmmer bei deenen Idealbiller an deenen, a virun allem deene Kierperkonzepter, sinn déi jo meeschtens esou iwwerdriwwen, dat een iwwerhaapt net kann hinnen entspriechen. An dat heescht, dat et iergendwéi esou ganz vill Leit gëtt, déi net an dat Bild vun enger idealer Männlechkeet rapassen, egal wéi grouss hire Penis elo ass, mee wa se vläicht och mengen, si hätten e méi klenge Penis, dann och nach eng Kéier extra Onsécherheeten domat kommen an dann vläicht grad da wëllen hir Männlechkeet iwwerperformen. Also dat kann ech mer scho virstellen, datt et do esou eng Connectioun gëtt zwëschen, wat mengen ech, wéi grouss oder wéi kleng mäi Penis ass, a wéi vill mengen ech mech mussen ze beweisen innerhalb vun engem System, deen quasi drop ausgeluecht ass, dat déi mat dem gréisste Penis on top sinn, wat natierlech eng komplett komesch an irrational an näischt mat der Realitéit ze dinn hunnend Siicht op d'Welt ass an op eis Gesellschaft ass. Also mir si jo keng Gorillaen, wou deen eenzegen, deen dee groe Réck huet, de Chef ass, mee mir sinn eng komplex Gesellschaft, wou Leit och net duerch esou kierperlech Mierkmaler un d'Muecht komme sollten. Dat ass op d'mannst esou net esou, wéi mer eis probéiert hunn ze organiséieren. Ech fannen dat och mega interessant, well du hues dat och elo eng Kéier ugeschwat an ech hunn et scho e puer Mol ugeschwat, dass mer jo och net vu Männer mat klenge Penisser per se schwätzen, mee mat Männer, déi, hire Penis als kleng empfannen oder Männer, déi hire Penis als grouss empfannen. An dat ass och mega wichteg. An dozou gëtt et actually zimmlech vill Literatur, well wa Sciencen sech fir eppes interesséieren, dann dofir, wéi grouss de Penis eigentlech ass. An dat ass mega interessant, well et ginn am Fong zwou Saache erëm, déi interessant sinn. Éischtens ass, datt Et mega vill Studie goufen am Ufank, déi hunn Männer, also wéi ugefaangen huet Penisfuerschung zu Gréisst bedriwwen ze ginn an den 1940er, gouf dat esou gemaach, datt et dann einfach um, keng Ahnung, goufen da Rondbréiwer erausgeschéckt vu Männer, Moosst äre Penis am irrigéierten Zoustand an schéckt eis är Gréisst dran. An. Do waren dann natierlech, also ech mengen d'Studien, déi zu där Zäit rausbruecht gi sinn, déi haten dann eng average Gréisst vu 16, 17, 18 Zentimeter. An dat ass e puer Joerzéngten actually esou gaangen, datt déi eenzeg Fuerschung, déi bedriwwe gaang ass, ware Selbstmoossungen. An do koumen da wierklech Gréisste raus, déi nawell relativ grouss sinn. Also ech fanne 17, 18 Zentimeter huge. An. Dunn iergendwann hu se ugefaang, dass natierlech och aner Sciencen e bësse méi wäit komm sinn an dass sou Saache wichteg gi sinn, wéi zum Beispill social desirability bias, dat ass e ganz grousse Bias, also eng Beaflossung vu Studien, dass Mënschen sou äntwerten, wéi se denken, dass et sozial akzeptéiert wier. An dann hu se ugefaangen, dass se. Penismooss-Studien duerchgefouert hunn, wou se actually e separate Fuerscher moosse gelooss hunn, dat heescht wou Männer da gefrot goufe fir entweder ze masturbéieren oder datt och mat Pëllen oder Sprëtze geschafft gi si fir fir en erigéierte Penis ze kréien. An do hu se ugefaangen, datt Fuerscher wierklech moossen. An do huet et dann ugefaang, datt. déi duerchschnëttlech Penisgréisst dann op eemol ferm erofgaang ass. Mee bis haut, wann ee Männer dono freet, et goufen och Studien, wou fir d'éischt d'Männer gefrot gi sinn, fir hire Penis selwer ze moossen an et eranzeschécken, an da si se gefrot ginn, Wëlls de eng Kéier laanschtkommen a mir moossen? wou dann och wahnsinneg grouss Diskrepanze waren tëschent deem, wat d'Männer uginn hunn, datt se hätten, an wat se dann actually haten. Dat fand ech wahnsinnig interessant fir dee Fait, dass dat natierlech och weist, dass duerch dee Social Desirability Bias, wéi een dat haut esou nennt, dat weist ganz kloer, dass e grousse Penis dat Ideal ass, dee Männer wëllen hunn. Wann d'Ideal e klenge Penis wier, e ganz klenge Penis, dann hätten se wahrscheinlech alleguerten uginn, dass se manner hätten, wéi se hunn. Ech mengen, dass och esou déi. Zuelen aus deenen ale Studien nach oft erëmfléien an der gesamtgesellschafter Conceptioun vu wéi grouss sou deen duerchschnëttleche Penis ass, also wat ech oft sou héieren ass sou 16, 17, 18 Zentimeter. An deene leschten 20 Joer goufe Studien duerchgefouert, ganz vill zu wouergehollener Penisgréisst. An dat ass mega interessant, well do goufe Männer gefrot, also déi Studien sinn natierlech all mega cis-geschlechtlech a binär, mee do goufe Männer gefrot, wéi grouss denks de dass den duerchschnëttleche Penis ass? An do gouf oft rausfonnt dass den dass Männer duerchschnëttlech denken dass deen halt sou 16, 17 Zentimeter wier. An do goufen awer och Frae gefrot, wéi grouss denks de dass den duerchschnëttleche Penis sou ass? An do war et vill méi bei sou 13, 14 Zentimeter. An goufen och halt och vill méi Studien duerchgefouert hunn, wéi grouss ass den duerchschnëttleche Penis eigentlech? An aktuell leien déi Zuele sou tëscht 12,5 an 13,5 Zentimeter fir sou den Duerchschnëtt. An wéi ech dat och gelies hunn, war ech och éierlech gesot iwwerrascht, well ech och ëmmer geduecht hätt, dat wär vill méi grouss. An well ech och éierlech gesot sou ee vun deene Kandidate sinn vun, also ech mierken dat mega wann ech Dildos kafen, dass ech mer denken, oh deen ass am Fong guer net sou grouss. An dann gesinn ech en actually un engem Mënsch an engem Strap-on oder ech probéieren en aus an ech si sou, oh fuck, dat ass am Fong richteg grouss. Mee Ech war och mega iwwerrascht dovun, dass dat net méi grouss wier. A gläichzäiteg, wéi ech mer dunn awer bis visualiséiert hunn, wéi grouss 12,5 bis 13,5 Zentimeter am Fong wier, war ech och sou, ah nee, that tracks, also dat mécht Sënn. A gläichzäiteg weist dat awer och, dass Männer. obwuel also 4 Zentimeter leie jo dann am Fong tëscht dem wouergehuelenen Duerchschnëtt an tëscht dem eigentlechen Duerchschnëtt, wat jo zimmlech vill ass an Terme vu Penisser. An dat weist jo dann am Fong och, datt mega vill Männer, an dat ass och duerch Studie gewise ginn, datt mega vill Männer hire Penis als kleng wouerhuelen, wann een dat am Fong, wann ee lo reng op d'Statistike kuckt, dat net ass. Dat heescht, et gi mega vill Männer, déi hire Penis als kleng wouerhuelen, wa se am Fong eng duerchschnëttlech oder souguer iwwerduerchschnëttlech Gréisst hunn. An dat kann e mega grousse Leidensdrock verursaachen. Et gëtt eng ganz oft zitéiert Studie, déi eng mega solid Methodologie huet an déi och eng grouss Unzuel un Deelnehmerinnen hat, wou ech menge 56 Prozent vun de Männer soen, dass se gären e méi grousse Penis hätten an dass se, net frou si mat hirem Penis, wat jo mega vill ass. An et gëtt och eppes, dat nennt sech, et ginn am Fong zwee Termen derfir, et ass bekannt als small penis syndrome, also klenge Penis-Syndrom, oder penis size shame, dat heescht Penisgréisst-Schummt. An dat ass wierklech en, jo, en diagnostizéiert Syndrom, wou Männer esou vill Drock an Anxiety ëm hir Gréisst verspieren, obwuel se, reng statistesch gesinn, en duerchschnëttlech grousse Penis hunn, dass se sech mega ville Prozeduren ënnerzéien. Also dat geet vun esou Geräter, déi een am Internet bestelle kann, déi de Penis deene sollen, well ee sech gutt blesséiere kann, bis hin zu Pëllen, déi de Penis wuessen doe loosse sollen, déi natierlech näischt bréngen an e Scam sinn an och deemno wéi geféierlech kënne sinn, bis hin zu Operatiounen, déi de Penis vergréissere sollen. Déi Operatioune si mega geféierlech a si kënnen och actually net esou vill maachen. Also ech mengen dat meescht wat do ka verännert ginn ass sou een, zwee Zentimeter. De Small Penis Syndrome bezéiungsweis Penis Size Shame ass halt wierklech eng klinesch Diagnos fir Männer, déi halt esou e grousse Leidensdrock hunn dowéinst, datt si hire Penis als kleng empfannen, datt hiert Liewe wierklech mega drënner leit, also dass se Situatiounen vermeiden wou een iergendwéi kéint hiren, ja wouer geholl, klenge Penis gesinn, wéi zum Beispill Schwämmen, awer och Kabinne fir, also Locker Rooms, mee awer och sexuell Relatiounen. An dat fannen ech mega interessant, well dat ass och eppes wat mer virdrun als Persoun ouni Penis ni sou bewosst war, wéi grouss deen Drock am Fong ass a wéi vill ech och am Fong heiansdo deen Drock mat reproduzéiert hunn, wéi zum Beispill driwwer ze laachen, Hehe, Nazis haben kleine Schwänze oder Öh, deen huet dach bestëmmt e klenge Penis, wann e, keng Ahnung, sech en deieren Auto keeft. An dat huet mir wierklech virun Ae gefouert, och wéi normaliséiert et am Fong an eiser Gesellschaft ass, fir kleng Penisser ze shamen. a fir grouss Penisser esou ze zelebréieren, mee och wéi onrealistesch eis Standarden dozou eigentlech sinn. Mhm.
Also ech fanne jo virun allem och spannend, wouhier dat déi Meenunge kommen, wéi grouss dann den duerchschnittleche Penis wier. Mäin éischte Reflex wier ze soen, wahrscheinlech ass et, sinn et Pornoen, Well do wahrscheinlech iwwerduerchschnëttlech vill Leit mat iwwerduerchschnëttlech grousse Penisser dran schauspilleren oder dran deelhuelen an dat wahrscheinlech fir vill cis-hetero Männer den, déi eenzeg Momenter sinn, wou se tatsächlech Penisser, erigéiert Penisser vun anere Leit gesinn, wier elo mol esou meng Theorie. Dat mam Leidensdrock an dat mam Vermeide vu verschidde Situatiounen, dat kennen ech och e bëssen, virun allem aus menger Jugend. Also dat ass tatsächlech esou wäit gaangen, datt ech, wann ech nei an eng Klass komm sinn, probéiert hunn einfach ze vermeiden, datt iergendeen mech enker giff ganz plakeg, beziehungsweis mäi Penis gesinn, wat ee jo am Vestiaire ka maachen, wann een einfach en Duch ronderëm sech wéckelt an sech dann geschéckt iergendwéi undeet oder am richtege Moment ëmdréint. net onbedéngt dat allerbeschte Gefill, dat ze mengen, et misst een do iergendeppes verstoppen, dat nëmme keen drop kënnt an nëmme keen ufänkt, iergendwéi een dowéinst ze mobben oder esou. Wat effektiv an der Primärschoul geschitt ass, wou s de der denks, esou, also zréckbléckend, esou, ech mer denken, esou, wat ass mat deene Kanner Schief gelaaf an wisou ass dat en Grond aner Kanner ze mobben? Mega absurd am Fong, mee jo dat ass mengen ech einfach déi gesellschaftlech Realitéit an dat weist einfach wéi wäit dat an eis Gesellschaft erareecht an Jo, ech mengen, dat ass dat, wat ech déi nächst Kéier zielen, wann iergendeen mer vu Sexualiséierung vu klenge Kanner zielt, dann hunn ech elo meng Äntwert dorobber. Mee ofgesinn dovunner, jo, also krass, wéi dat sech esou duerchzitt an wéi dat esou e Fuedem ass, dee quasi vun op d'mannst dem ale Griichenland bis haut sech iergendwéi duerchzitt a wou ganz vill sech drun deklinéiert. Jo, absolut. Och zu denger Fro, wou dat hierkënnt, dozou gëtt et och e bëssi Fuerschung. Net erëm net esou vill, leider. Mee wat sech aus där Fuerschung erauskristalliséiert ass, du hues du ganz Recht, d'Pornografie ass e risegrouse Faktor. Et gouf eng qualitativ Studie mat 25. D'Deeneemerinnen aus dem urbane Bangladesch a 25 Deelnehmer aus dem ländleche Bangladesch, wou halt och verglach gouf, okay, wéi vill Accès zu Internet hutt der a wéi vill Accès zu Pornografie hutt der, wou halt och ganz däitlech déi Männer aus dem ländleche Gebitt sech vill manner Gedanken ëm hir Penisgréisst gemaach hunn, wéi déi Männer, déi Accès zu. ganz vill Internet a Pornografie haten an duerch och aner Studien duerch gëtt dat ëmmer erëm genannt, Pornografie, net nëmmen am Fong dee bësse méi rezente Medium vun de Pornofilmer, mee och scho virdrun a méi ale Studien, Pornozeitschrëften a Gott weess wat halt ganz vill. Also jo, dat sinn halt déi Penisser, déi ech gesinn hunn. Der Joëlle, du hues och ganz Recht, dass Männer am Fong soss ni oder bal ni en erigéierte Penis gesinn, well, also virun allem heterosexuell Männer, doduerch, ech hu schonn erwähnt, datt schwul Männer hunn eng tendenziell vill besser Aschätzung dovu wat esou eng duerchschnëttlech Penisgréisst ass wéi heterosexuell Männer. An dann, wat och an der Literatur ugefouert gëtt, ass, du hues et elo scho gesot, ass de Vestiaire, well dat oft eng vun deenen éischten an eenzege Plazen ass wou, Männer, anere Männer, grad Bouwen, anere Bouwen hire Penis gesinn. An wou halt och, gëtt dat englescht Spréchwuert Some men are growers, not showers. Also esou am Däitschen, mengen ech, ass dat de Flee, Fleischpenis versus de Blutpenis. Wat dat am Fong heescht, ass, dass gewësse Penisser immens staark wuessen, wa se erigéiert ginn. Dat heescht, dass se am. schlaffen Zoustand zimlech kleng sinn an dann ganz staark wuessen an dass aner Penisser halt am schlaffen Zoustand scho relativ grouss an déck sinn an dann net méi ganz sou vill wuessen wa se erigéiert ginn mee dass halt do am Vestiaire mega vill jo grad Bouwen fir d'éischt Kéier äh, aneren Jongen hier Penisser gesinn a sech dann och oft vergläichen an grad och wann d'Pubertéit sou bis ufänkt, dass munch Leit scho e bëssi éischter ufänken ze wuesse wéi anerer. An da gëtt et och nach, an dat ass sou, ech muss éierlech soen, ech hu mat den Ae gerullt, wéi ech dat héieren hunn, also wéi ech dat fir d'éischt gelies hunn, dass sou déi freudeg Analys vun der Relatioun tëschent Bouf a Papp. Dat ass am Fong deen alleréischte Penis, dee Jongen normalerweis gesinn, ausser hiren eegenen, ass dee vum Papp. An datt dee vum Papp, well dat natierlech en erwuessene Mann ass, natierlech da vill méi grouss ass. An dann, datt dann och d'Perspektiv nach dozou bäidréit, datt de Bouf fir normalerweis säi Penis nëmme vun uewe gesäit, wat en dann och méi kleng erschénge léisst an dem Papp säi Penis dann méi vun ënnen oder op Aenhéicht gesäit. Also ech hu bëssi mat den Ae gerullt, nee ech hu vill mat den Ae gerullt wéi ech et fir d'éischt gelies hunn an ech muss awer soen, datt a Gespréicher mat Leit, déi ech dann halt och dono gefrot hu, sou, Hey, wéi war dat do fir dech, dass do net hat nawell gesot gouf? Jo, ech muss scho soen, dass ech mengem Papp säi Penis als Kand mega aschüchternd fonnt hunn, och vun der Gréisst hier, an dass ech iergendwéi dat Gefill vu Wow, sou grouss wéi mäi Papp ginn ech nimools! ëmmer e bëssi bei mer bliwwen ass. Sou. An dat hunn ech nawell och interessant fonnt an ech hu mech och e bëssi geiergert, dass mer zumindest kee gesot huet, Wat ass dat do da fir e Kabes? Absolut net! Äh, an dass de Freud e bëssi, vläit ganz e bëssi Recht hat, well ech sinn net ganz frou mam Freud. Mee jo, dat si sou Theorien, déi an der Fuerschung duerch d'Géigend fléien, äh, vun deenen awer keng mega stéchhalteg bewisen ass, mee et ginn awer Indicen fir se all. An dass wahrscheinlech wéi mat alle Saachen, et ass net dat eent oder dat anert, et ass wahrscheinlech e bëssi e Mix vun allem, mee d'Pornografie schéngt awer definitiv dee gréisste Faktor ze sinn. Mhm. Lo hu mer schonn ganz vill iwwer Penisser geschwat, mee am Fong nach guer net doriwwer, vu wat mer am Fong schwätzen, vu wat fir engem Organ, och wann et e bësse selbsterklärend schéngt fir vill Leit, géif ech dann awer gären eng Kéier kuerz iwwer dat Thema schwätzen, dat jo net just assigned male at birth Männer, déi hiert Organ Penis nennen. Also et gëtt jo och ganz vill transmaskulin Leit, déi. Dat Organ, wat dann méi grouss gëtt, wa se Testosteron méi huelen, och Penis nennen. Dat fannen ech och eng interessant Entwécklung, also dat wier vläicht esouguer enker eng eegen Episod fir iwwert déi Saachen ze schwätzen, och iwwert de Packer, dee jo benotzt gëtt fir esou ze maachen, wéi wann een e cis-männleche Penis hätt mat Hoden a sou weider, wat ech och an deem ganze Kontext, dee mer elo geschwat hunn, och interessant fannen, dat dat scheinbar fir eng net kleng Zuel vu Leit zum Performe vu Männlechkeet dobäi gehéiert, dat een esou eng Ofzeechnung an der Box huet. Jo, do kann ech awer elo selwer net esou vill dozou soen. Ech wollt dat just emol eng Kéier erwänen. Ech weess net, ob s du an dengen akademesche Studien och eppes dozou erausfonnt hues. Ech hu mech leider missen op eppes beschränken, ech hätt ganz gären all trans genitals ënnersicht. Leider, dat hunn ech nawell rausfonnt, gëtt et keng Fuerschung, zumindest keng déi ech fonnt hunn, keng déi public ass, zu Relatioune vun trans Mënsche mat hire Genitalien ausserhalb vu sou Gender Dysphoria Frameworks. An also d'Fuerschungslag ass do mega begrenzt. Dat gëtt einfach net erfuerscht ausserhalb vun engem mega pathologiséierende klinesche Kontext, am Sënn vun, ach, all déi Trans-Leit hu gestéiert Verhältnisser zu hire Genitalien a wëlle gär all operéiert ginn an all d'selwecht operéiert ginn. Jo, ech hu mer och schonn iwwerluecht, dass wann ech weider an Academia bleiwen, dass ech dann einfach kéint déi Persoun ginn, déi Transgenitalien fir e Salaire erfuerscht. Dat giff ech nawell zimmlech cool fannen. Mee jo, leider gëtt et do net ganz vill. Du hues virdrun d'Thema Strap-on ugeschwat. Wëlls du dozou vläicht eppes erzielen? Wéi fillt sech dat un, e Strap-on unzedoen? Also ech hu mer déi Fro och oft gestallt, grad an de leschte Wochen, wou ech souvill halt iwwer Penisser gefuerscht a gelies hunn. An also ech fille mech mega dominant mat engem Strap-on. An ech mengen dat ass awer och well dat halt déi Duerstellung ass déi ech laang Zäit dovun hat. An dass och je méi al ech ginn, desto méi ech och am Fong déi Skripter vu Sex a Sexualitéit, déi ech vun der Gesellschaft bäibruecht kritt hunn, wat relativ heteronormativ, cis-normativ Skripter sinn, verléieren, desto méi anescht fillen ech mech och mat engem Strap-on. Also ech hunn am Fong, wéi ech ugefaangen hunn, Strap-ons ze benotzen, hunn ech Strap-ons ëmmer nëmme benotzt, fir halt ze penetréieren. an fir och an der dominanter ja, Topping Position ze penetréieren. An je méi al ech ginn, desto méi huet sech och am Fong mäi Gebrauch vu Strap-ons diversifizéiert an och am Fong méi déi Mustere gebrach vun ech sinn ëmmer déi Persoun, déi aktiv gëtt an toppt an déi aner Persoun ass ëmmer déi passiv bottom receiving person. An ja dat dat huet sech an den leschten zwee Joer scho mega gedréint an dat ass och mega interessant, dass dat am Fong deen Déngen ass mat deem ech do ragaang sinn, well ech de Penis natierlech oder de Phallus an Penis-arteg Saachen am Fong esou gesinn hunn als esou en Dénge vun Dominatioun, Aktioun etc. An dat ass och mega interessant, well again an der Literatur spiegelt sech dat och mega. riwwer, dass och a Sexualitéit, dass de Penis an déi Persounen, déi e Penis hunn, gesi ginn, also gesi sech selwer a gi gesinn als déi aktiv Rollen, déi och e gewësse Leeschtungsdrock hunn an deem Sënn, ech muss liwweren. An et ass mega interessant, well et gouf eng mega cool Studie, déi mat Sexaarbechterinnen geschwat huet, wou halt déi soen, jo mega vill Männer komme bei mech fir halt dat auszediewen, woufir se sech mat hire Fraen ze vill schummen, dat heescht fir hir submissiv Fantasien auszeliewen mat Fraen, wou se halt net esou vill ze verléieren hu well se net an enger personeller Relatioun si, gell? An et ass am Fong. jo vill Männer an deem Dénge gefaange sinn, datt se dat nëmme kënne bei Sexaarbechterinne ausliewen a vill méi Problemer hu fir dat an hiren heterosexuelle Bezéiungen auszeliewen, wou da vläicht och nach d'Rolle méi si vun ech sinn de Mann, ech muss këmmeren, ech muss liwweren, an d'Frae méi esou an deem Dénge vun ech, jo, botzen a kachen an hei an do. Mee jo, dat heescht, dat hunn ech och mega interessant fonnt, well jo dat dann och op Sexualitéit riwwer spigelt an dass am Fong déi ganz Associatioune mam Penis an dann och mat senger Gréisst natierlech vill Leit dorun hënnere fir authentesch Sex ze hunn, wéi et hinnen am Fong gefält a wéi se dat am Fong gären hätten, mee dass se a sou Skripter feststiechen, wou se dann och viru Schummt an Angscht net erauskommen.

ech soll emol Muechtgefill oder Gefill vun iergendwéi Stäerkt, Virilitéit, Männlechkeet, esou eng eng gutt Erektioun ze hunn, fillt sech schonn och iergendwéi gutt un. An ech mengen, datt dat tatsächlech déi, och wann wann ech probéieren, mech vun deene gesellschaftlechen Normen a Skripter bezüglech Sex lass ze léisen, datt déi trotzdem nach do matspillen an een deementsprechend natierlech och domadder spille kann, jee nodeem a wat fir engem Kontext ee sech beweegt.
Jo, a fir halt domat ze spillen, muss ee sech awer och zu enger gewësser Hinsicht e bëssi liberéieren vun deene Saachen, jo. Sou, a wa mer elo bal zum Schluss vun dëser Episod ukomm sinn, da wëll ech iech awer alleguerten nach eppes op de Wee ginn. Et gëtt, hunn ech d'Gefill, oft esou Campagnen oder esou Social-Media-Posts, déi dann esou sinn, Jo, all Vulva ass schéin, An dat ënnerstëtzen ech och, fannen ech och richtig, datt een dat ervirhieft. Mee ech wëll dann an dësem Kontext, an dësem Thema, wou et grad ëm Penisser a Gréisst gaangen ass, och nach eng Kéier de Motto ACAB, All Cocks are beautiful, ervirhiewen, Jo, also et muss een sech net schumme fir seng fir seng Gréisst, egal ob kleng oder grouss oder mëttel. Mir hu vill geléiert doriwwer, dat déi eegen Aschätzung oft guer net esou no un der Realitéit ass. An jo, ech fannen, dat een einfach Penisser kann als déi komesch Organer déi se sinn, oft gesinn se och e bësse witzeg aus, kann appreciéieren. Et kann een Freed domadder hunn, et muss ee keng Freed domadder hunn, mee jo, Sidd, sidd fein zu deene Mënschen, déi an ärem Ëmfeld e Penis hunn, wann der iwwer Penisser schwätzt. A wann der selwer ee Penis hutt, da sidd fein mat deem, well dat ass och en Akt vu Self-Care.
Dat fannen ech ganz schéi Wierder zum Ofschluss. Dat mam ACAB ënnerschreiwen ech direkt. An jo, mir bleift da just nach iwwreg ze soen, Penis-Shaming ass oncool, Sidd fei mat iech selwer an mat aneren, passt op iech op an elo kënnt nach eng Rubrik vum Eli. Mir héieren eis an zwou Woche erëm. Adi! Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Aktualitéit Wat ass ee Sexom? An dëser Rubrik geet et ëm eng nei Erkenntnis, an zwar datt mer alleguer ee genitale Mikrobiom hunn, ee sougenannte Sexom. Ee Mikrobiom ass de Mikrobebestand a verschiddenen Deeler vum Kierper. Esou huet eise Verdauungstrakt an eisen Daarm zum Beispill ee Mikrobiom. Och eise Mond huet esou ee Mikrobebestand. An enger neier Studie beschreiwen d'Autoren elo, dass eis Genitalien, zum Beispill de Penis an d'Vulva, ee Mikrobiom hunn. De Mikrobiom vun all Mënsch ass eenzegaarteg. E gëtt bei der Gebuert, duerch de Kontakt mat der Vagina, der Vulva an dem Anus deelweis duerch déi gebäerden Persoun weiderginn, mee och wat mer iessen, wou dat Iessen hierkënnt, wéi eng Bakterien mer aus der Loft oprafen an soss a Kontakt kommen, hëlleft eis eise Mikrobiom opzebauen. Dës Mikrobe mussen och gefiddert ginn, fir sech vermehren ze kënnen. Dobäi ass et wichteg vill Fiberen, also Ballaststoffer, zu sech ze huelen, a vill verschidde Saachen ze iessen. Wat méi Vilfalt am Iessen ass, wat sech de Mikrobiom besser ernäre kann. De Mikrobiom besteet aus Milliarde Bakterien, Viren a Fungi a Mikroben. Dës spillen eng wichteg Roll bei der Verdauung, fir eist Immunsystem a fir eis Stëmmung an eist Verhalen ze reguléieren. Esou huet en zum Beispill een Impakt op eis mental Gesondheet, op wéi mer Närstoffer ophuelen, wéi mer eis viru Viren a Bakterien, déi eis krank maache kéinten, wieren a wéi mer op Stress reagéieren. A villäicht huet en och ee méi groussen Impakt op eis Sexualitéit, wéi mer dat bis ewell ugeholl haten. Fir eise Mikrobiom ze stäerken, hëlleft et, fermentéiert Iessen, wéi zum Beispill Jughurt oder Sauerkraut, zu eis ze huelen. Antibiotika, déi d'Bakterie futti maachen, schueden eisem Mikrobiom. Genau wéi den Daarm hunn eis Genitalien och ee Mikrobiom. Bei Persoune mat Vulva zum Beispill ass dësen schonn länger bekannt An ee gesonde Mikrobiom hëlleft sech géint Infektiounen ze schützen. Lactobacillus-Bakteriestämm sinn do vu besonnesch grousser Bedeitung. Bei Persoune mat Penis ginn et nach net esou vill Studien iwwer hire Mikrobiom an den Impakt dovun op hir sexuell an allgemeng Gesondheet. Dëst ass am Gaang sech ze änneren a méi rezent Studie schwätze vun eisem Sextom. eisem eenzegaartege mikrobiale Fangerofdrock. Dësen ass esou eenzegaarteg, dass e souguer op eng bestëmmte sexuell Interaktioun zeréckzeféieren ass. An enger Studie vu Februar 2025 hu Chercheure virun an nom Sex Prouwe vu Bakteerie gesammelt an dës DNA sequentéiert. Esou konnte se d'Informatiounen an de Prouwe liesen a verstoen, wéi en Impakt Sex op eis Bakteriestämm an de Genitalien huet. Si hunn de Mikrobiom op der Haut vun de Genitalie vun 12 Koppele virun an nom Sex verglach. Persoune mat Penis haten eng vill méi grouss Vilfalt vu Mikrobe wéi Persoune mat Vagina. De Link zu dëser Studie fënns de an de Shownotes. Beim Sex tausche mer Bakterien aus. Dëst geschitt egal ob ee Sex mat oder ouni Kondom oder soss Barrièren huet. De Kondom mécht, datt op d'Persoun mat Penis manner Mikroben iwwerdro ginn, mee et ginn der awer iwwerdro. D'Iwwerdroung ass onofhängeg dovun, ob mer raséiert sinn oder Hoer ronderëm eis Genitalien hunn. Och Oralsex, Fangeren oder Analsex hate kee signifikativen Impakt. Et hänkt awer och dovun of, wou een d'Bakterie méisst, also zum Beispill uewen op der Eechen oder ënne bei der Wuerzel vum Penis. Och ob ee beschnidden ass oder net, kéint een Ënnerscheed maachen, hei ass d'Recherche sech nach net ganz eens. Nom Sex hu sech eis Bakteriestämm egal wéi verännert. Well jidderengem säi Mikrobiom eenzegaarteg ass, sinn d'Ännerungen nom Sex och unique. Eis Bakterie sinn also wéi eng Ënnerschrëft, ee biometresche Stempel, dee mer hannerloossen. Mat weem mer Sex hunn, huet also een Impakt op eis Bakteriestämm an och dorop, wéi mer eis virun Infektiounen a soss sexuell iwwerdrobare Krankheete schütze kënnen. An der Forensik kéinten dës eenzegaarteg Spueren an der Zukunft hëllefen, een Täter vun engem sexuellen Iwwergrëff anhand vun DNA-Analysen ze fannen a sou méi Beweismaterial ze hunn. Dëst ass vergläichbar domat, wann ee bei engem Abroch Fangerofdréck oder Hoer als Beweismaterial fënnt. Momentan ass et schonn méiglech, d'Spuere vu Sperma ze analyséieren. An engem säin Mikrobiom als zousätzlecht Beweismaterial ze hunn, géing nach een weider Element fir d'Forensik bedeiten. Eng méiglech Limitatioun ass, datt sech de vaginale Mikrobiom wärend der Reegel verännert. Et wier also gutt ze analyséieren, wéi en Impakt den Zyklus op d'Verännerung vum Mikrobiom nom Sex kéint hunn. Och ass net gewosst, wéi laang et dauert, éi de Mikrobiom sech nom Sex erëm erhëlt an op den individuellen Niveau vu virum Sex zeréckkënnt. Hei misst een de Mikrobiom iwwer méi laang Zäiträim moossen an och a Betruecht huelen, ob an wéi oft d'Persoun sech wäsche géing. Dës Studie an dës Erkenntnisser hu kloer gemaach, dass mer beim Sex net nëmmen an een emotionalen an kierperlechen, mee och an ee mikrobialen Dialog kommen. Eis Kierperen tausche Mikroben aus. Dëst huet een Impakt op eis sexuell Gesondheet, de Schutz virun sexuell iwwerdrobaren Infektiounen an dorop, dass mer an Zukunft iwwert dee Wee Beweismaterial sammele kënnen, falls et zu engem Iwwergrëff ouni Konsens komm ass. An du? Wéi géings du däin genitale Mikrobebestand nennen? Wéi richt en, wéi schmaacht en a wéi fillt e sech un? A mat weem wéilts du en deelen?
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer! Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen, um Radio Ara. De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.